Felly, ni a fu yn cynrychiolydd ieuenctid Cymru, chi a'r Bwrdd yr Urdd, ydyn nhw'n gywir? Felly, o'ch chi'n sôn heddiw am ostwng y dyfeisio a gwahanol broblemau sy'n gwynebu pobl ifanc o ran byd gwleidyddiaeth. Felly, yn byw enw ti? Chloe, Felly yym be yw dy farn di ar aros yn y Royal Pleidleisio? Fi'n anghytuno, fi ddim yn meddwl bod e'n peth dda. Jyst achos y ffaith fi'n meddwl bod oedolion yn pleidleisio, felly i fi, pan o'n i'n troi'n 18 ac yn troi'n oedolyn, roedd pleidleisio'n fraint i fi a fi ddim yn meddwl at yr oedran 16 mod i'n digon aeddfed i gwneud pleidlais. Ond yy yn edrych ar yy refferendwm yr Alban, wyt ti'n meddwl bod y ffigyrau lle oedd 70 y cant uh, wedi pleidleisio blaid yn dangos bod gan uh, bobl ifanc awydd wleidyddol ac awch i, i, i gael uh, ei, ei barn wedi ei lleisio yn y gymdeithas. Ie, yeah, fi'n cytuno, fel, wrth gwrs, dylun nhw cael y barn, a mae'r referendum yn yr Alban yn dangos bod pobl yn cael barn, a maen nhw eisiau lleisio fe. Ond efallai mae'n rhywbeth mwy personol i fi, jyst fi'n gwybod, efallai os ydych chi wedi dod i fi a dweud, right, chi'n 16 nawr, Ewch i bleidleisio. Fi ddim yn meddwl fe asen i 'di neud e. Ond at 18 o'n i fel ie fi'n mynd i yrwydd y lan a nes i neud e. A fi'n gwbod fel hyd yn oed nawr ma' llawer o ffrindie sy gen i sydd yn ddeunaw a nhw ddim yn bleidleisio hyd yn oed nawr. Wyt ti'n credu hefyd bod yna risg o bobl yn pleidleisio fel eu rhieni neu...? Ie nes i sôn am hynna hefyd fel nes i gneud rhyw fath o yym fel cwis yn sôn am fel pa pleidlais i mynd amdan a nes i cael yn union hanner rhwng ddau bleidlais um, ac nes i siarad i fy mam a oedd hi fel na dyma sut fi'n pleidleisio, dyma sut dylech chi pleidleisio a ni fel wel beth os fi ddim yn cytuno a y peth yw os mae pobl heb hyd yn oed mynd ar wefannau ac ymchwilio eu hunain, efallai bydd y peth cyntaf yn nhw'n wneud yn gofyn mam neu dad. Felly, yn gyffredinol, beth ti'n meddwl yw'r ffordd orau i, i um, ymosod ar y broblem yna o bobl yn pleidleisio ar eu rhieni? Fi'n meddwl bod addysg yn rhywbeth sydd yn fel definitely mynd i helpu pawb. Os, hyd yn oed os ni'n cael ein addysgu o 16 um, ac ddim yn pleidleisio tan deunaw, fel mae hynna'n dau blwyddyn o cael y wybodaeth, deall barn eich hunain ac yn gallu ymladd pam chi'n meddwl bod hyn yn y, yn y barn gorau. Iawn.

bellach. Wel yn sicr mae addysg yn dechrau yn y, yn y cartref, so dwi'n meddwl bod angen eich teuluoedd chi i hybu chi i wneud penderfyniad iawn pan mae dod i bleidleisio. Ond hefyd, mae angen i, um, i chi gael mwy o addysg yn yr ysgol. Chymod, mae y fagloriaeth Gymreig dyn ni, ond faint o bobl sy'n actually'n dysgu yn rhywbeth na'r funud. Falle, pryd fyddwn ni'n cael mwy o wleidyddiaeth, bydde fe mwy o fydd yn ni. Mae'n siŵr. Um, symud ymlaen, uh, oedd gennych chi, oedd chi'n eistedd ar um, uh, ar fod gyda'r Aelod Seneddol heddiw. Uh, pa fath o uh, perspective newydd oedd a, a, hwnna wedi dod â i'r drafodaeth? Um, dwi'n meddwl felly oedd wedi dangos mwy o, fel, o beth oedd perspective oedolion achos ni dim ond yn 16-17 a beth ydw. Felly bod e'n dangos bod yn rhoi mwy o um, gwybodaeth i ni o siwt mae'r oedolion yn meddwl amdano fe, a oedd e'n gwrthgyferbynnu o beth oeddwn ni'n meddwl am y pleidleisio, sut, uh, sut oedd gwleidyddiaeth yn gweithio.

Achos ar y funud sdim digon o addysg gyda ni i pleidleisio am rhyw plaid arbennig. Ydych chi...
Wel, Catherine, na. Wel, ydych chi'n meddwl bod, uh, bod yna risg fach o um, duedd yn dod mewn i uh, addysg wleidyddol gan yr athrawon yn unigol? Wel, falle, ond achos bod nhw'n athrawon, ddylen nhw fod yn proffesiynol a dweud